चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा दही चूड़ा आ, खा के खाना मेरे हैप्पी चौचन डे हैप्पी चौरचन डे हम्म डे ककरा कहै छै हमरा जमाना आर मे नहि बुझै छै डे हैप्पी चौरचन आज चौचन पावन छौ ना हँ आइ चौरचन तो छियै हैप्पी चौचन पावन डे कह देलियो बोली हँ आज जे छै हम ससुराल जेबो

करुणा करुणी सब लगते ओहिठाम गोर लगबी चौटी चांद बाबा से आशीर्वाद मांगबी आ आ हमरा- ससुराल जबी आ हमरा ससुराल में गोरहनी गोरहना चढ़ता हमरा हमरा ससुराल में हमरा कोन जरूरी छै रे हमरा हमरा- अपना देव धर्म से बाल बच्चा से मतलब छै ने हमरा ससुराल में प्लास्टिक के लड्डू प्लास्टिक के दही प्लास्टिक के खीर स्टैंडर्ड क्वालिटी में बनते हम आ हमर कन्या एकदम आराम करैत गाछी तर में जिरैत दुनू प्राणी गीत गाबैत रो या भागल रो अपने भैंस के दही पर न छे छा छा छा जी मेरो अपने भैंस के दूध के अपन भैंस लगा भैंस नहीं चिनते एबरी दाबी रामलाल अगर चौचन मनेते

ई बकलहा ई दिन लगुआ हमरा हर हर खट खट आइ बरस दिन के पाबनि चौड़चन पाबनि आ ई दिन द- दिन लगुआ के की लगल छै केना के चौड़चन पाबनि में हम सहल छी केना के एकरा मारबो करबै बड़ी हमर दिन भारी छै हे चौठी चान बाबा कहुना कर बक लेल पानी बुद्धि एकरा कनि हटा द निक बुद्धि द कहियो ने हम चौरचन पाबनि छोड़े छै हे चौटी चा की करबै हम बड़ टेंशन में छी की हमरा जन्म ले कुरपातर जन्म ले हमरा अंगना में चौका लगते ई ससुरारि जाय छै कतऽ गोड़ लगते की करू चल I am going to I am going to मैंने बुझी थी तऽ हम नहि बुझै छियै ककरा कहै छै गो टम ओ टम नहि बुझै छियै हम। हम हमर डार्लिंग डार्लिंग मैंने की चीज बुझी थी ये ओ बुझै छथिन जे अहाँ सासुर जाइ छी हमरा नहिरा ई छै चूड़ा स्पेशल चूड़ा हमर सास फोन करने रहे ई अथी वाला चूड़ा छियै क्वालिटी एमे एक नंबर क्वालिटी छै एरे बेरे चूड़ा न- दही नहि सर अरे, घर में खाना ढुकल रहो एते क्वालिटी के चूड़ा कीन के नहीं खाई छो नहीं कीने अरे, छो। कुर्दी एक हाथ- खाना ढुकल छो घर में घर में रहली उड़ी हम नहीं जाओ। चाहे छी पर तर के घरी एक बार चूरन नहीं लऽ जेबै कहै छी जे हम मिठाइए लऽ लेबै रास्ता। अरे मैं ओहिना कहै छी यार अहाँके तकलीफ भए जेतल ने हम मथा करै छी जी
रे हमरा पावे ले ठहर ठहर ए सुहानी से डगर जरा देखन दे कोने गेलिए चलू ना ए मने भर माय बाबा ना बाबा भैया बाय बाय कतऽ जाइ छौ सब लाइन ससुराल हाँ।
कथी लेबै यौ चोचन बनबै लऽ अपना घरमे नहि दे चौरचन

दिमाग घुसैक गेल छै बकलेला के हम की करबै जेना जेना भूजी कहै छै तेना तेना ई हाँ। करै छै बुझली की जनमल ई बकलेला अंगना में परिवार में भगवान हमरा छै ई चौरचन में तऽ हमरा की चौठी चान दए देलकै जलम हमरा जा दे ना चल गेले ना हम चल पाबन कर हम चल ना गया

अपना बेटा सबके बैठेते है ई बकलेला टुकुर टुकुर ताकैत रहते कौन उतारी में देते के दे। आ उ बेजतिये करैत हेतै ओकरा बुझली आ भौजी के बात पर इ भागल गेलू सासुर कद ओहि गाम के लोग की कह देते एकरा माय के नहीं छले या ओकरा चौड़चन पाबे नहीं कर छै एकर बेटा के ससुरार में बैठ के गोड़ लगना पुरे छै सबके ओकर बेटा सब मर्डर पर खाए छै सार सब एकरा देते ओ शराब के खाए टेंशन होइ छै आ तू चिंता नहीं करला छोरा ला हम लेने आबे सबटा पाबनि सब के सामान सब डर है नहि जाना सुन ने कह न जो ने वही दिन बाजार में झोरा देतो ले लिया एकटा मोल ले लिया वही में छोटा सामान ले लिया हमरो तू के बगना हेतै दिमाग कहै छै सहल छी हमरा सटा आब छै ओरियाबै लए करै लए ई चलि गेल आब एकरे टेंशन में हम की पकेबो पूरी आ की रिनबो हमे खीर

हमरा बेटा भी मोगी लए गेल ससुर कते बुझे छल अपना घर आश्रम देव धर्म माता पिता के छोड़ के बाद लए गेल हम की की जनमल हे चोठी चान बाबा जे नहीं कहे मोगी ते नहीं चल जात रही दर्शक भी देखियो नमस्कार

एहिठिन तऽ मड़र पर बैठ कऽ ठाट से खाइतिए दही चीनी खीर पूरी फल फूल कते चौड़चन में चढ़े छै हैं कहू तऽ हमरे रामलाल जोका अहाँ सबके नहि करब अपन मिथिला में अपन देव धर्म के गोड़ लगल जाइ छै माता पिता के गोड़ लगल जाइ छै पुकारल जाइ छै आशीर्वाद लायल जाइ छै आ ई सोचड़े रामलाल जोका नहि चलि जायब